Hi timhtuahnak cu a biapi ngaingai. Zei tuah paoh in timhtuahnak cu a biapi i cu timhtuahnak ding ahcun aa hi remdaihnak kaphnih a simi hna, party pahnih hna zong nih timhtuahnak biatak tein an neih hau i cun hikaan facility a tuahtu ding, host a tuahtu ding lei zong nih zeitindah ka tuah ah a ṭhat lai timi kha timhtuahnak kha a neih ve hau. Kap hnih in te khin kap thum in ka ti lai cu an neih ve kha hau. I hi bantuk timhtuahnak ah hin tuanbia kan zoh tikah hin a luan ciami kan zoh tikah hin direct i thok tuahnak zong um amna bia sin app le kawl cozah cu hlan i 2012 hrawng a rak ton ning kha mu Kha bantuk zong kha rak um. Cun a karlak ah Tat Party hmangin uh, timhtuahnak zong kha rak um. Cun Tat Party hman tik zahin NGO nih khakha lamkaltu ah siin, tlangtlaktu siin tuahmi zong um i, cun ram pakhat nih tuahmi timi zong kan um ṭhan tikah khin hi frame ruak hi a tlaih ding ah a ṭha bik timi hi a har ngai. hi timhtuahnak ah hin zeicahtiah cun ram pakhat hna nih cun power a nei deuhmi si tikah cun a hitin nan kal lai ti khin a hei ti ko hna kha bantuk khin a si i an ti ning kha ai lo deuh cio lo asinain hi bantuk negotiation peace talk te pawl hi cu a kalnak a kal ning ding tak ahcun kap hnih hnatlaknak te kha kawl a herhmi kha sa fawn ṭung. Mm. Cucaah cun NGO nih hin cun cu kap hnih hnatlaknak hi an kawl deuh tawn. Kha si tikah khin a dan tampi in framework an tuahmi cu zeitindah si ti ahcun pre-negotiation phase tami statement khakha

Hi a cunghio hnai hmuh a si nain biatak tein preparation a tuahtu cu host facilitate a tuahtu a si. Facilitate a tu hi kan nih hi tonnak an tuah dingmi hi kan zoh a si ahcun TAP party nih tlangtlak an tuah dingmi kha si. Cucaah cun hi TAP party nih a tuah tikah hin pre-negotiation phase ah hin a tuah dingmi cu zeidah si ti ahcun Zei bantuk channel in dah kan tuah ṭhat lai timi kha a si tik ahcun atu cu TAP Party kan a si cang khakha. Cu TAP Party hman in tuahmi channel biaruahnak kha a si lai timi kha khakha number one ah hi pri ah hin a herhmi kha si. Number two ah a herhmi zeidah a si ti ahcun Building trust timi kha a herh hi pari ah hin. Cu building trust timi ahcun zeidah si ti ahcun zei bantuk principle put in dah biaruahnak hi tuah a si lai timi mu rule kate kha honesty te, te pawl mu transparency te pawl um hau mu kha te pawl mu eh Kha bantuk principle le cun allocation ah khawika zawn ah tlah trust um lai timi te pawl mu. Kha vialte kha kaphnih nih an zumh khawhnak dingmi cu i chuah khawhnak dingah timi principle le auh le a hmunhma te pawl hna kha ṭha tein building trust kha tuah a hau. Khakha. Cucu facilitator nih khan biatak tein kha kha ai timh tuah kha a haumi kha si. Kha a litnak dingah khin khate kha. Hika zawn cu chungah tu zei hna dai te tiah cun non-violence te pawl hna tel lo ding yuta te le puan le minta um tein biachim ding thinlung tak tein biachim ding te pawl mu cun hi chungah hin violence um loin sifai rak zong tuah chung ding Hi caan chung te cun te bantuk te pawl hna mu. E kha bantuk te pawl kha principal zeimaw rule te kha kha tha ten set up hau. Cun hi pari chung thiam thiam an a pathumnak ah cun hi facilitator atuatu tat party nih ai tim dingmi cu zeidah si tiah cun an mah le mah kha tonter loin khat lei le khat lei kha amah tu nih khan a va ton chung hna lai bia ruah chung hna lai. Cucu zei ruang dah ti cun Common interest a sami le common goal a sami kha identified tuah khawh ai zuam lai. Mah te khin. Kha. Cucu hmailei ah negotiate an luh tikah hniuhnai mu an luh tikah zei bantuk pit in thla ka kalpi hna zit timi a theih khawhnak dingah kha pawl kha pre ah khin facilitator nih khan ṭha tein Khoika zawn Krong hi dah a na khatnak si? Khoika dah share interest an neihnak si? Aw, kha vialte kha a rak lehla chung pet kha hau. Ṭha tein a kalpi khawhnak dingah cucu. Khakha prenegotiation state ah khakha a tuah hau, tuah herhmi si. Cun negotiation state, hniu hna hnu state kan ti lai cu, kha khin a tak ah an hong lut cang lai. A tak in an van luh ṭhan tikah hin an zulh dingmi step panga hrawng um ṭhan hika zawn ah hin. Hika hin. Hi an van luh tikah hin introduction an van thawk lai i cucu introduction an van thawknak khin Alexander zei topic dah kana ceih lai timi pawl kha kha khin chuahpi a hong si lai. Cu an van chuahpinak dingmi ahcun principal a timi vialte hi rul hi kan zumh lai pakhat le pakhat upatnak pakhat le pakhat am hai zahnak cun honesty te he biachim ding a si lai timi vialte Professor Taito nih khan kha khan introduction le bia khan ṭha tein a chim patla kha vialte kha kha vialte kha a tuah dih lai a theihter tak hna lai violent system hman lo ding timi te pawl kha kha pawl a van tuah hna lai paknak khan a pahnihnak ah a van tuah ṭhan dingmi cu zeidah si ti ci cun presentation of position timi si cucu zeidah ti ahcun position hniawnhnan hmuh a si a pahnihnak ah hin i a pahnihnak cu anmah le an dirhmun an standpoint te kha Yuta te honest tein pakhat le pakhat a text a tuahnak in si loin chimnak kha a pek hna lai. Khakha. Khakha a pek hna lai i an standpoint le an viewpoint tete kha khakha. Cun kha chimnak kha a pek hnu hna khin khat le khat le a pek hnu hna khin Q&A Biahalnak le an serpeknak kha khaate zong khakha ah khan ṭha tein khakha a kalpi dingmi kha si. Kha step chungah khan. Cun hika step chung ṭhiaṭhiah pathumnak ah cun zeidah a si ti ahcun generate option timi kha a kal dingmi si. Cucu zeidah a si ti ahcun kha an van chuahpimi ah khan zeikhat dah share interest i khoika zong dah common ground an neih khawhnak si timi pawl kha i va luai kha pawl kha an van tuah ṭhan lai kha bantuk tete kha cu kha an van tuah ṭhanmi ah khan kha i valuin tuahnak khan zeidah risks danger um kho harnak zeidah um kho hi ka hin benefit zeidah um kho cun feasible a si kho maw hihi a tak a si kho lai maw timi kha i valuit wai phan tung tatnak kha van tuah ṭhan a hau. Khaka zawn te ah khan. Kha an van tuahnak khan zeidah a si lai ti ahcun ceasefire hi ceasefire agreement kha ah unau pei kan si cu zei bantuk thil hmanh an suakam ni ahcun hriamnam cun a kah lo ding timi hna kha a si kho tak lai maw? Biatanak kan um sual hmanh ah table tu ah kan sualh dingmi si tete pawl hna hnatlaknak kha la tuai a si kho tak lai maw? Kha pawl kha voiphan tungtat ka biatak tein an van tuah dingmi kha a si. Cu hnu ahcun atu ah sa chancung ceu nih he nih a van chim bantuk hin a tumpiatana hi cu hlan i Kawlram nih a rak kalpimi Myohne timi kha le cun Dedan rai ah atu i Vei ruangah khan buainak deuh kha pakhatkhat a van si tikah khin kha kong te hna khan territory control nakah khin teh zeitindah kan kal ning a si lai boundary zeitindah kan siar ning si lai for example ah hi cu kan ral lian bik cu hi min ong hlan hi ko i amah teinak thu di ka kan chiah lai sihmanhsehlaw tin kan dirhmun kan neih ve tikah A karlak ah kan territory hi hei ti bantuk hna maw na sinah ṭha tein khunbai a theih ti usih hnatlaknak aw territory control lei te pawl hna zong kha kha voi phan tuk tak kha biatak te khan kha bantuk khan an ban tuah ṭhan lai cu asilole bana bia political represent cip tuahnak maw khakha pa u sia ring hna maw for example a kan zoh si ahcun mizoram te pawl hna i thil rak cangmi cu nan theih ko kha pu lal thang hall nih teinak a hmuh tikah khan pu theng phun lio ah khan negotiation an rak tu i a tlamtling lo zeicah pu lal deng nih a timi cu a ṭhutnak hrimhrim a kan kianh hau a ti tikah a kianh kho lo tikah next ah pu lal than hall a tlin tikah cun Pool an that hall nih a tlinmi cu election campaign ah a rak tuah lio ah khan a timi cu kannih cu ren daihnak kan tuah khawhnak ding caah timi kha election campaign ah khan an biatang a si tikah khin an hong tlin ve ta taktak ah Pool Than Hon nih timi cu kan tlinnak cu election campaign lio i remdaihnak kan kan tlangta ruang kan si cucah cun hi kan kalpi lai a ti tikah Thawk an van tuah tikah a position pi kha a kiah i Pu Laldeng kha Chief Minister sinak kha a pek i amah kha The Beauty Chief Minister ah a hung tla ka ti lai cu. O kha ban pawnnak kha power sharing hna zong kha an hong tuah ka ti lai cu. O kha hna zong kha um kho lai maw? O kha bantuk tete cun a hnu bik ah cun Rich Mutual Acceptable Agreement kha vialte an ceih dih hnu ah khin a puitlingmi acceptable agreement kha zeidah an tuah khawh lai an tuah khawh lai timi kha khakha hika i hnuhnai hmuh a sinah hin a kal dingmi negotiation phase chungah khan a kal dingmi kha si cun a pathumnak zawnte kha cu post negotiation phase timi kha si cang i khaka zawntu ah khan cun kha vialte hnatlaknak an neihmi vialte kha draft an van tuah lai i draft a comprehensive agreement kha van tuah kha si cang lai kha kan cun term of condition te pawl siseh timeline for implementation te pawl kha khakha post negotiation ah cun an van tuah dingmi kha si kha an van tuah tikah khin Tlamtling tein an van tuah hnuah khin fehternak le minthutnak kha zong kha van tuah i hika zawn ah hin cun kha zawn ah khin relevant a simi authority uh, an pathum ning tein host he ve he maw two party he maw minthutnak khan tuah lai kha pawl tete kha an van tuah dingmi si cu hnu ah cun kha an van tuah hnu ah an tuah dingmi cu kha intermittent peace talk an neihnak agreement an neihmi vialte kha kha tikhin donghter lo khin monitor ṭha tein tuah kha hau i cu an tuahnak dingah cun kap hnih in maw committee fonh in a zohkhenhtu de kha mu khakha monitor tuahtu ding khakha zeitlung tlak kan thancho timi pawl assess a tuah lengmang tu ding a zohkhenhtu ding kha bute committee te kha dirh ṭhan hau fawn khatete khin cu hnu ahcun piatana a chuah sual si ahcun hihi cu hinin a zoh lai i hini zohkhenh lo khawh lo cun hi hostet a tel in zeitindah kan tuah ṭhan lai timi te pawl zong kha khate kha, kha khan ṭha tein chiah pek kha a hau. Cucu frustrator a simi third party zong nih ai tim tuah hau i cun hika le thu party a simi hna zong nih khan khakha ka vialte simin sikan te kha ṭha tein ram le miphun dawtnak taktak he khakha timhtuahnak kha an neih dingmi kha a herhmi si timi te kha a karlak ah a tlamtlingmi thok phis thok a si khawhnak ding ah cun kha vialte timhtuahnak a herh timi te kha a tawinak te van chim ka duhmi si kai lawm ngai ngai